By the way, jippreżenta Gabriel Lija. Il-lejla tajba jiena Gabriel Lija u nilqak għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm, programm ta' diskussjoni għaż-żgħażagħ By the way. By the way, illum b'suġġett naħseb interessanti ħafna Probabilment forsi qed tgħidu hija dan kull ġimgħa jgħidilna hekk, imma illum eh, intom li tħossukom hekk bħajja impenjata li forsi jgħidulkom you're busy as a bee, Eh, dħaltu perfett għal dal-programm tajjeb illum se niddiskutu ftit dwar in-naħal imma aktar minn hekk iż-żgħażagħ impenjati biex iħarsu in-naħla eh, Maltija. Jiena meta skoprejt dwar din il-ħidma żgur qed li b'xi mod jew ieħor irrid eh, nagħtihom spinta u ngħinhom ukoll ixerdu l-kelma dwar din il-ħidma x'interessanti ħafna. U miegħi bi pjaċir għandi lil Dylan Farrugia. Grazzi tal-istedina, Gabriel. Minn qalbi. U tinqat ukoll għal darbohra eh, Debora, youth worker eh, ta' Aġenzija Zazah mill-ġdid nieħdu pjaċir naraw kan kimana eh, fl-istudio. Grazzi la ċettajtu l-istedina tiegħi, insellu għal Nil, tajjeb, Nil ukoll Zazah iħor bħalek. Penjat ukoll fil-fondazzjoni li l-NGO li għandna però llum daqsxejn indispost. Ekku. Għan daqxejn, għankun ah, jena biss illum. Ekku, ekku, ekku, memx taħmel, id-disappuntana fl-axħar minuta u għan missi għan ħossu n-nuqqas tijak. Ħafna, ħafna, ħafna.
Eh, Idil kol id-dam minnek, eh, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan. Mux ħanħu għalija, ma. Dylan. bil Għan ibdew ftit dwarek tajjeb, mela, mela, mela, mela ftit inti xed istudja għallum ġurnata, x'delizzi, eh, darba jina għult għajna ehm, f'boat party. Dik l-unika laqqa li kena. Storja darba oħra.
Eżatt.
Le, jina dilin għandi 27 sena, palissa student tal-medicina, fit-tielet sena tal-kors, Imma apparti minn hekk, għamilt baċċellerat fil-bijoloġija u maġisteru wkoll fir-riċerka, ġifieri apparti bħalissa l-istudju tiegħi tal-mediċina, u waqt dal-maġisteru kont qed nagħmel il-masters, sewwa sew it-topic kien fuq in-naħla Maltija u l-ġenetika tagħha. U sewwa sew kien fuq sfortunatament sfida li naraw fin-naħla Maltija. Eh, milli sfortunatament qed titfaħħa f'xifer ta' riskju ta' estensjoni jekk ma nagħmlu xi ħaġa llum għamel għada. Eh, napprezzaw illi Malta, anka bħala l-isem ta' Malta, hemm rabta vera intima man naħla Maltija u mal-għasel. Eh, għal minn ma jafx ukoll Malta jaf għandha l-etimoloġija tagħha minn fejn ġejja. Bħala kelma.
Ekku, bħala kelma mill-kelma melite. eh, milli tfisser bil-Grik għasel ħelu. U min jagħmel l-għasel eh, naħal. Allura napprezzaw li tul dawn iż-żminijiet kollha f'dawn il-gżejjer kien hawn popolazzjoni speċjali ta' naħal tal-għasel illi kienet jagħmel dan in-naħal bnin u tant kien bnin illi dawn il-gżejjer Malta waħda minnhom ġiet imsemmija għal dan il-prodott Malta.
Ija. Meta kont zer kont immaġinak li Le, le, le, le, tajli kif. Ġifieri meta kont żgħir kontu tmorru forsi fil-kampanja, eċċetera. Kellek dilajn ħanejtek għal-natura. Għal-kem, anka nisfil familja tijaj ġifiri u ma bdiwa, per eżempju. Minn fejn, minn ma Aħna jim zurriq. Ġifieri nħata wara l-mina ngħidu. Ekku, nsellmulhom kollha sewa. Kollha kemm huma, kollha kemm huma. Eh, ġifieri għandi fil-familja, eh, l-papa tiegħi bdiewa, n-nanniet, ġifieri kollha nies jisom tal-art taf kif. Imma qatt din din tal-naħal u rabta mal-beekeeping u apikultura iktar ġiet waqt l-istudju tiegħi tal-masters. U ħassejt illi jeħtieġ illi nagħmlu xi ħaġa konkreta u xi ħaġa prattika biex dan l-insett illi tantu importanti li kważi kważi eh, dan l-insett speċjali gżer Maltin illi anka simna ġi imdakkar, skużawni l-espressjoni. Eh, rajtu kif tefaħħilna ħin, imdakkar. Ġi mdakkar minnu. Ġie mdakkar minnu l-isem tagħna sewwa sew bħala Maltin. U waqt li kont qed nagħmel dan l-istudju tiegħu tiegħi kien hemm naħħal partikolari kellu din l-istess passjoni, Ebner Ġob u diġiex minn hawn nsellimlu, u ħassejna dil-bżonn u ħlaqna din l-NGO biex b'mod konkret u eh, b'mod attiv nibdew nżidu iktar l-arfin fuq isma Għandna n-naħla tagħna, n-naħla Maltija. X'qed isir? Aħna aware li għandna naħla Maltija jew m'aħniex? Kemm aħna konxji ta' dan kollu? Ekku, ekku, kemm aħna konxji. U nirringrazzja lilek jiġifieri bħal għax ikunu programmi bħal dawn li jtuna l-opportunità biex ovvjament inċerdu il-messaġġ tagħna biex mhux biex nċerru il-messaġġ biss imma biex nżidu l-arfin ukoll fil-pubbliku ġenerali li forsi mhux konxu tal-ħlejqiet speċjali li hawn madwarna. Ekku, interessanti wkoll Ehm, għamil bdejn ek saqsejtu, menti trabbi naħal, ġifiri su jena toġobni fik, nammira dil-kwalita u koll li jinti għed tirsisti daqsek. Minti personalment minti xnaħħal. Jien minix naħħal, jien minix naħħal għal-kem kolla ħafna kontat ma naħħal ovvjament minħabba l-rwol tiegħi fih dan il-fondazzjoni għax in-naħħal huma stakeholders importanti u ewlenin ehm, fit-trobbija tan-naħal ovvjament għax imnalla jkunu huma. Jien personalment m'iniex naħħal, però forsi 'l quddiem nara lok jekk ikolli daqsxejn ċans li għada fit għada nkun naħħal. Għaliex le, qed titgħallem ħafna dwar din is-sena wkoll. U tapprezza li meta jkollok l-esperjenza mal-naħal tal-għasel u isek tisker, verament tisker, bil inti tiftaħ il-kaxxa, tardawh lejqiet, jaħdmu għal kolonja bl-iktar mod altruist, ma jimpurtax minnhom infushom. Ehm, Issa aktar tard spjegalna. Verament hija esperjenza ta' ħafna nies ikunu forsi kurjużi wkoll mela, mela, ta' kif ta' kif jaħdem in-naħal. Debor qed nisimgħu din l-esperjenza eh, ta' dan iż-żagħżugħ 27 sena eh, li ma baqax sempliċement mal-istudji tiegħu imma mar li lin u issa nistgħu ngħidu li hu impenjat fil-qasam tal-volontarjat għaliex din il-fondazzjoni hija kollha kemm fuq bażi volontarja, forsi tinna inti anki mill-perspettiva tiegħek ta' ħaddiema li taħdem mod kontinu eh, ta' kuljum eh, ma' żgħażagħ, x'inhu mal-benefiċċji ta' meta żgħażagħ anki jinvolvu ruħhom fil-volontarjat. Eh, wara, l-għonet proset vera tal-ħidma vera interessanti u għatma kont smajt bija l-fondazzjoni. Il-benefiċċji nemmen li huma ħafna l-ewwel net il-fatt li qed tara f'xħilit għandek u tużom fi spazju li tista' servi l-komunità diġà huwa sabiħ minnu nnifsu dik il-ħaġa. Minn barra fek naħseb il-volontarjat jibni lek ħafna kuntatti li tul ħajtek imbagħad ħassibhom mut li anka forsi għad-dinja tax-xogħol, forsi għandek kuntatt li bnejt minn komunità fil-volontarjat li l-qoddim jafassibu ħassibu utli. Jista' jkun li Il-volontarjat mhux dejjem ħajider wartu żgħar għax ma jkun mingħajr ħlas. Nafaċċu rħim ħafna żgħażagħ li jiex ninsemmilhom volontarjat jgħidu li ma dam mingħajr ħlas. X'għan iħu minnu. Ma fil-verità, naħseb il-ħlas jiġi wara isu il-long term, il-benefiċċju long term għax kif qed ngħidu tibni kuntatti, tibni lek innifsek esperjenzi ġodda, komunitajiet, ħbib ġodda. So, iġib ħafna benefiċċji miegħu u anka wkoll li Illum il-ġurnata l-employers qabel ma jimpjegaw ħaddiema jista' jkun li jifavorixxu dawk in-nies, dawk iż-żgħażagħ li jkollhom esperjenz ta' volontarjat fuq is-CV tagħhom so dak huma wkoll parti mill-benefiċċji utli li wieħed jista' jkollu jekk jinvolvi ruħu fil-volontarjat. Ekku, mill-esperjenza tiegħek, eh, kemm tikkalkula li tiddedika sigħat għal din il-ħidma? U forsi eh, tina kemmila sal-fondazzjoni. Drabi naħseb niddedika aktar ħin għal volontarjat mill-li per eżempju għall-istudju, issa fiex meta jkunu ġej l-eżamijiet, eh, nibda naqra kif nibbilanċa daqxejn it-nej li huma ovvjament eh, mill-kors huwa kors ta' medġina huwa impenjattiv, però kif qalet tajjeb Debora, messaċ li verament wieħed f'moħħi meta tkun qed titkellem fuq volontarjat u Kollha punti vera kif semmejt inti, kollha applikabbli. Ehm, messaġġ wieħed li vera baqali f'moħħi kien li fil-volontarjat tirċivi iktar mill tagħti. U forsi f'dinja fejn eh, natu ħafna valur lil flus u l-aspett finanzjarju u xħan akkwista jien personalment. Ehm, li tikkontribixxi fil-volontarjat apparti l-aspetti kollha li semmejt inti Debra pereżempju ta' impjieg mhm. illi anka l-employers jaraw il-ċatt imperjat fil-volontarjat jgħidu isma' da forsi għandu xaġa iktar minn l-oħrajn, mhux l-oħrajn ma jkunux tajbin. ċerta skills. Ekku, ċerta skills.
Fosta ekku, ċerta ħiliet illi trid jew ma tridx ikollok ehm, tibnihom fil-waqt il-volontarjat ukoll kif ħan immaniġja proġett, mm. kif ħan wassal il-messaġġ tiegħi. Skills li mhux neċessarjament inkunu edukati fuqhom waqt korsijiet, per eżempju, formali ta' korsijiet l-università, mhux l-università, sekondarja, primarja. Ġifieri, hemm setta skills naħseb jiena illi tista' ġibhom biss jekk tbill ma' din id-dinja tal-volontarjat. Kemm qed juża metafori sbieħ, eh, ġifieri, ħa ninżalek il-kappell. Qed juża l-Malti tajjeb quddiemek. Ejja, ejja, qed juża l-Malti tajjeb. Kemm ilha li twaqqfet issa mela, l-fondazzjoni? Mela, fondazzjoni mela, jien kif qedtilkom bdiet nibtet mill-masters tiegħi. Il-masters spiċċajtu fl-2022 kien f'dak l-istess żmien li bdejna nifformaw ruħna bħala speċi din il-koalizzjoni ta' nies li jgħamlu xi ħaġa u ġejna rreġistrati b'mod uffiċjali fis-sena ta' wara, 23, fl-2023, jiġifieri kull minna noperaw qisu sentej. Tajjeb. Sentej. Ekku, sentej.
Sentej ta' ħidma imma li tajjeb ngħidu eh, illi iż-żagħżugħ li għandna qudiemna eh, ġi rikonoxxut ukoll eh, is-sena li għaddiet propju għal ħidma volontarja Et eh, jaw, għajdinna fħat. Għambar li wicċi, għambar li wicċi, mill-bidu tal-program. Tumbarazzani. Mill-bidu tal-program għalibda għambar li wicċi. Għajdinna ftit dwar dan il-premju. Mela, mela, Għalix naħseb li kif qed nitkellmu dwar dan is-sens tarfien u issa ħerqan ħafna biex taqsam magħna anki eh, għaxin kurjuż isma' il-naħla x'tista' tal-limna. Hemm barra x'messaġġi nistgħu nieħdu imma tajjeb nitkellmu ftit ukoll iva, mela. dwar dan il-premju. Ara.
Ehm, Kif qed ngħidu l-ħidma tiegħi bdiet ovvjament jiena ko-fundatur insomma ta' din il-fondazzjoni u mindu bdejna noperaw dejjem kien hemm din qisha l-mistoqsija, l-problema rigward in-naħla Maltija, mela kulħadd kien konxju li għandna naħla Maltija, naħla Maltija, naħla produttiva, naħla speċjali, naħla unika, u anke s-sottospeċi tagħha Is-subspecies tagħha hija endemika l-Gżejjer Maltin, jiġifieri ma tinsab imkien iktar ħlief fid-dinja ħlief fil-Gżejjer Maltin. Jiġifieri jekk il-mod kif inhi msawra, sewwa, l-għamla tagħha tintilef mill-Gżejjer Maltin, ħadd tkun ħadd tintilef mill kullimkien mill-wiċċ id-dinja, ġifieri kważi kważi dinja parti mill-wirt naturali tagħna wkoll illi aħna bħala Maltin aħna fid-dmir ukoll li nipproteġu. Eh, u ġejtu kol b'dal-ger ta' Malta. Ġejtu l-ewwel nies b'turija b'turija b'turija ta' b'turija ta' prezzament li t-tim Malti tal-performance inkredibbli li għamel il-ġimgħa l-oħra mal-Finland għalkemm tlifna kienet verament performance tajba. Imma fuq lo ta' dal-flok għaw l-ewwel vers tal-inu Malti li din l-art helwa. U tistaqsi din l-art helwa. Tej din l-art helwa x'inhi din l-art helwa? Din l-art helwa l-ħamrija, il-ġebel li nirfsu fuqha, il-ġeoloġija. Ma naħsibx din l-art helwa hija aħna l-Maltin. Din l-art ħelwa hija l-flora, il-fawna li hawn madwarna, il-flora u fawna li naħseb jiena jekk ikolli ngħid, naħseb kważi kważi hija iktar Maltin minna l-umani, għax ilha tagħmar fil-gżejjer Maltin bil-ħafna iktar minna. Jiġifieri aħna ara x'responsabilità għandna illi dawn il-flora u l-fawna u s-sura ta' dawn il-gżejjer nieħdu ħsiebhom ħalli mhux biss ingawduhom aħna, imma anke min ġej warajna jibqgħu jgawduhom. U fost dawn il-flora u l-fauna, ġviri, ovvjament il-linix tija hija l-naħla Maltija. Imma napprezzaw ukoll li b'sens wiesa hemm ħafna flora u fauna Maltija u anka l-karattru tal-gżejjer Maltini li hu uniku għal dawn il-gżejjer biss. U kif qed tgħidilkom insomma

Għax kif qed ngħidu biodiversità unika u l-prodotti li tina wkoll l-għasel bnin li nafu. Nużaw ħafna riċetti.
Ħafna riċetti li u mhux biss, anka ġifieri jekk tħares ftit il-vokabolarju li jintuża wkoll fl-apikultura. Kważi kważi għal kull terminu li hemm fl-apikultura hemm it-traduzzjoni tiegħu bil-Malti. Jien naf ngħidu iż-żgħir jgħidulu brut tan-naħal, duqqajs. Meta jiswormja, jiġifieri meta jinfired biex imur jagħmel kolonja oħra, jofroħ. Jiġifieri postijiet marbutin man-naħal, Wied il-Għażel. Jiġifieri hemm ħafna rabta l-imġieba il-Mellieħa. Hemm ħafna rabta mal-naħla Maltija u dawn il-gżejjer b'sens li e, huwa parti mill-ambjent naturali u l-biodiversità, imma wkoll kulturalment magħna. U tajb li nżommu għaf moħna di. Kif qed ħanaslu sa Debora? Ejju, ejju, għana se wasalna messaġġ. Le, kif qed ngħidilkom ħassejna ħtieġa li jkun hemm daqsxejn iktar awareness u għarfien li jismana naħla Maltija u hemm ħtieġa ta' konservazzjoni u fost waħda mill-ewwel inizjattivi li bdejna mill-bidunet u li kważi kważi għal dal-aħħar sentejt operazzjoni kienet il-flagship initiative tagħna biex ngħidilha hekk, kienet sabiex in-naħla Maltija tkun l-inset nazzjonali. U forsi anka anka semmija forsi li qed jarawna jew telespettaturi ma jgħamlu xiġu. Tnejn eh, huma forsi. Semmija u telespettaturi ma tisegwina bil-filmat. Forsi asuma ewer mill-fatt li jisma' bħalma għandna l-insett eh, palma għanna l-asfur nazjonali, il-meril, għanna l-pjanta nazjonali, widnet il-bahar, għanna il-krustaċi nazjonali, l-qabru, il-famos qabru. Għanna essa u koll l-insett nazjonali illi kienet parti minn inizjattiva tal-fondazzjoni li puxxajna verament għalija biex inkomplu nżidu dan l-arfin u iktar protezzjoni b'sens wiesa u olistika illi jisma' issa l-insett nazjonali sar in-naħla Maltija. U jekk forsi. U tħossok kburi u għandek għal xiex tħossok kburi. Għal kien xi ħaġa oħra nisat nazzjonali jew. Kif? Le, le, kienet kienet pożizzjoni vojta. Eh, kienet pożizzjoni vojta. Eżatt. Kburi mhux fis-sens li ovvjament wasalnija fit-tmiena b'suċċess kien ta' sodisfazzjon kbir u li kieku ma kontx impenjat f'din l-NGO ma kontx nasal dak is-sodisfazzjon. U koll li l-personali, ġviri livell personali, dik l-inizjattiva li għamilt fiħdan l-NGO, empowerjatni u koll bħala persuna biex Nagħmel affarijiet oħra, proġetti. Inkoraġġitek biex inti tasal. Ekku, ġviri.
Mux sempliciment jtem problema, imma tasal għal soluzzjoni. Prosit, prosit. Ġviri, din orbota mal li kienet tajt Debora, daw l-skills li forsi mux daqsek fuċċek, imma illi ikunu għet jikbru emmek minn kważi kważi għasbis realizzom meta tkun involut fil-volontarjat. Għax biex ngħid għax baqa' ma għalinniex imma ħalila jien. Mhm. U ġie rikonoxxut bħala ehm, zazuħ ta' sena eh, fil-qasam tal-volontarjat. Eh, ehm, f'dan il-premju, dan il-rikonoxximent eh, li jenata, għad b'sart f'dik is-serata, ġifiri meta mortu hemmhekk. Immaġinajt li ħadd inżel Le, assolutament le, u
biex nikxef naqli l-ommi wkoll għalt li jisma' preparajċi xi diskors forsi, għalt li ħalli just in case, mhm. għattilom għalin ħan jihdu ma. U mort hemm minn diskors dawk il-kentejn li jedda kienar kienu spirtu front, anzi bleċitament irnexxilu nagħmel sentenzi eh, li jagħmlu sens. X'isim għal-mama?
Rita, Rita. Mela nsellu għalik Rita. Ej, ej, ej, għax ovvjament bleċitament. Imma verament ma pretendejċ li għankulet niġi premja għadda kienar. Le, għax pjaċir ħafna għaliex Eh, kif qed ngħidu, forsi ftit nitkellmu dwar il-ħarsien tal-patrimonju meta nitkellmu dwar eh, volontarjet u l-fatt li kien hemm isu dal-vaku vakum tipo ta' xinu l-inset nazzjonali u intom rxilkom eh, tellaw in-naħla fuq pedestal biex niproteġuha xi ħaġa ammirevoli ħafna. Debora forsi hawn min qed jismana u jgħid ismejna in-naħal mhux wisq jinteressawni Imma mill-konverzazzjoni tagħkom nixtieq nimpenja ruħi fil-volontarjat u għad kif jista' jsib opportunitajiet ta' volontarjat illum il-ġurnata. Sewa mela, l-ewwel naħseb tajjeb li wieħed jibda minnu, tipo u xixtieq x'jaħseb li jinteressa jew x'jara li huma l-interessi tiegħu jew il-ħiliet. L-ewwel tajb tibda minn hemm għax anke eżempju fuq il-posta biex tapplika l xogħol dejjem tar intifixin tajjeb. Anke jekk Nazzarda ngħid li ġili kun hemm opportunitajiet volontarjat li tħalt għalihom tan tkun komda fihom imma xorta ħadd minnhom, jiġifieri mhux dejjem bil-fors l-opportunitajiet tal-volontarjat ħajdru dejjem eċitanti. Ġifieri tista' jkun hemm dawk l-opportunitajiet ukoll. Però tajjeb li ngħidu li anke l-Aġenzija Zaza ħadmet fuq direttorju online riċentament fejn l-organizations li huma reġistrati magħha huma l-listjati f'dan il- din il-lista? Għaw din il-lista fuq dan il-direttorju u jekk wieħed ikun jixtieq jaċċessah jista' jidħol fuq il-website u.gov.mt jiskrolja fil- lejn il-izzel l-isfel, eżat, skużani tal-klim li L-isfel u fejem publications u għet jista jisib dan direttorju online. Emmek hemm il-kuntatti tal-organizzazzjonijiet u jekk xaħti jgħam il-kuntatt magħhom jistgħu jgħidu l opportunitajiet ta' volontarjat hemm. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-volontarjat jista' jkun ukoll fuq livell Ewropew. Jekk wieħed jidħol fuq is-sit programs.eurodesk.eu jista' jaċċessa dawn l-opportunitajiet. Eurodesk bażikament hija organization barra minn Malta li għandha links ma' organizations Ewropew, Ewropej, u fiha dawn l-organizations jagħtu opportunitajiet li żgħażagħ biex ikollhom opportunitajiet volontarjat barra minn Malta. Mhux biss ta' volontarjat, imma dawn jistgħu jkun hemm ukoll ta' akademika, xogħlijiet, imma ħabba li dan it-topiku tal-volontarjat tajjeb li ngħidu li dik l-opportunità wkoll. Interessanti ħafna. Eh, Dilin. Kelmu. Għattamilt volontarjat li l minn naħal? Mhm.
Għamilt fazi u koll, għax kont immur sekondarja safi kolliċi jena, kont impenjat ma' Selezjani bħala animatur. Hemmhekk kienu jiġu organizzati diversi attivitajiet miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ ehm, u s-solazzjani f'dan il-qasam u ma speċi. Pionieri.
Ekku, ekku, ekku. U kont impenjat bħala animatur, għamilt fazi u koll. U l-istess, esperienzi li titħol għalihom mingħajr ħsib ta' xej u kważi kważi naħseb kont impenjajt ruħi għax sħabi kienu impenjaw ruħhom f'dawn il-wet u jgħan nidħol magħhom jiena. Imma titgħallem anka l-esperjenzi li kollok ma' zaza li tiskopri iktar fuq kien nifsek tispiċċa. Eh. Tiskopri iktar xinu ma' l-passjonijiet tiegħek, xinu tajjeb għalik, x'mhux forsi daqshekk preferut għalik, ehm, ħiliet illi jisma' Jekk tgħid isma' jekk di ħadaħsem daħdem daqsxejn fuqha, probabbli ħa nibrilla fiha mela tajjeb li nibda nużaha. U probabbilment, inkonxjament mingħajr ma taf dik l-esperjenza ta' volontarjat ma' Salesjani għenitek biex imbagħad anki 'l quddiem b'dak is-sens ta' attiviżmu tibqa' impenjat din id-darba ma' f'dak li għandu x'jaqsam mal-flora u l-fawna. Dan huwa by the way illum qed niddiskutu n-naħal u ħafna aktar Minn hekk se nifqu għal waqfa, niġu lura biex nitkellmu ftit dwar l-isfidi u x'nistgħu nagħmlu aħna wkoll biex nipproteġu n-naħla Maltija minn hawn ftit ieħor.
By the Way jippreżenta Gabriel Lia. By the Way ikompli llum qed niddiskutu l-naħla Maltija, l-preservazzjoni tagħha qabel inkomplu nixtieq nieħu l-opportunità wkoll Nirringrazzja lit-tekniċi tagħna, lil Arthur Mizzi, lil Mario Zerafa u l-kumplament tad-diriġenti ta' Beacon Media li bis-saħħa tagħhom ukoll inkunu nistgħu inwasslulkom il-programm By the Way minn ġimgħa għall-oħra u nirringrazzjaw ukoll lilkom is-semmiegħa li tikkorrispondu għax kienet ħa teħilli f'daqqa waħda tikkorrispondu magħna wkoll nieħdu pjaċir bil-kummenti sbieħ tagħkom. Dylan. Kull darba nkun għanillek Dylan. Vizzju. Vizzju, vizzju kraħ. Imma l-mamerita tamel għalija nkella. Tajjeb, u iġi xinof s-zurri u għal-bib tagħna. Qabel waqafna kontet nsemmi jiena l-sfidi. X'taħseb li l-lum il-ġurnata huma eh, l-sfidi primarji ta' naħla Maltija? Huwa l-bini eċċessiv, it-tibdil fil-klima, x'taħseb li huma s-sfidi? Ara, ehm, ftaħt ktib li naħseb nistgħu nagħmlu sigħat fuq sigħat nitkellmu fuq. Nipprova nżomm ruħi konċis imma. Ehm, Fim, nifadallek, jisuġi tliet kwarti. Għarrejt, għarrejt.
Mela, l-sfida ewlenija tan-naħla Maltija hija t-taħlit li jsir ma' naħal tal-għasel ieħor importat. Ehm, ovvjament, nifmu li l-apikultura mhijiex biss iż-żamma ta' dan dawn is-sottospeċi li huma endemiċi, ġifieri dak l-att ta' biodiversità, imma wkoll hemm aspett kummerċjali għall-apikultura, ovvjament, il-produzzjoni tal-għasel u prodotti oħrajn li huma relatati mal-apikultura. Issa ovvjament nifmu minħabba forsi jien ngħidilhom ehm, maħni xewer bizzejiet illi fost, fost naħħala ġifir, illi jaħsbu illi per eżempju naħla Maltija miex produttiva bizzejiet f'termini ta' għasel, allura jgħidulek hm, ħanġib naħal tal-għasel minn barra. Issa, peress li dan in-naħal tal-għasel, meta mbagħad jkun jinsab fil-gżejjer Maltin, ikun jitħallat man-naħla Maltija, nibdew naraw li fin-naħla Maltija nibdew naraw il-ġenetika tagħha li tibda titħallat. Allura, dawk l-adazzjonijiet li qegħdin hemmhekk, li evolvew tul dawn il-mijiet jekk mhux eluf ta' snin kollha sabiex għamlitha, reżiljenti għall-klima Maltija, tifhem kważi kważi b'mod awtomatiku l-istaġuni u meta jenqalbu, per eżempju, eżempju eh, prattiku. Meta tkun ġejja r-rebbija, in-naħla Maltija tirrealizzaħda, allura x'tagħmel? Taf illi eh, fir-rebbija jkun hemm ħafna wart, allura tibda tkabbar il-popolazzjoni tagħha ta' ħaddiema. Biex ovvjament il-ħaddiema jmorru jiġbru kemm jista' jkun nektar ħalli mbagħad imorru lura u jkollna ikollha ħafna riżervi tal-għasel. Imma mbagħad ikun ġej is-sajf u mod prattiku ir-reġina li hija ehm, il-fabrika speċi li tagħmel il-bajt li minnhom joħorġu l-ħaddiema, pereżempju, tirrealizzah da b'mod awtomatiku. Għax ovvjament evolvit fil-gżejjer Maltin. Allora x'tagħmel? Taf li ġej is-sajf, nixfa, sħana, riżorsi ftit li xej, allura tibda tnaqqas il-produzzjoni tal-bajd tagħha ħalli ovvjament tkun preparata ħalli mhux imbagħad ikollha ħafna popolazzjoni ta' kolonja u ovvjament dawn jispiċċaw imutu bil-uġuħ. Dawn kollha adazzjonijiet li narawhom minħabba dan l-evolviment li rajna b'mod naturali, b'mod naturali u tajjeb li nsemmuha. In-naħla Maltija m'għandhiex taqsam ma' nisimgħu b'razzez ukoll oħrajn Maltin, pereżempju l-gendus Malti, it-tiġiġa Maltija, il-mogħża Maltija. Ma nħawdux dawk it-tlieta li għadni kif semmejt man-naħla Maltija, għax dawk it-tlieta huma kollha ġew in eżistenza b'mod artifiċjali mill-bniedem għax il-Malti. Bit-taħlit li għamel il-Malti. Hekk hu, b'mod selezzjoni artifiċjali kienet, totalment. Imma nirrealizzaw li naħla Maltija hija parti l-ewwel l-ewwel nett mill-bijodiversità Maltija għax ilha tgħammar fil-gżejjer Maltin għal dawn is-snin kollha. Tajjeb u tajjeb illi din hi distinzjoni nżommuha f'moħħna. Riċentament kien jiġu importat ħafna. Ekku, eh, mhux riċentament biss, ta' ilna naraw din l-importazzjoni minn mill-70s, 80s, 90s, ġviri l-importazzjoni ila ġejja. U napprezzaw ukoll illi l-importazzjoni ma l-importazzjoni ma jiġux biss naħal tal-għasel, koloni ta' naħal tal-għasel, imma jiġu wkoll pereżempju mart ta' li jaffettwa n-naħal tal-għasel u jaffettwa wkoll dakkar oħrajn, insetti oħrajn illi aħna minn għalina mhux se nħallu impatt fuqhom, imma anke dan il-mard li jaffettwa lin-naħal tal-għasel jaf ukoll jaffettwa lil dawn id-dakkara l-oħrajn. Jiġifieri nżommu f'moħħna wkoll dak l-impatt indirett. Jiġifieri din it-taħlit li qed naraw minħabba din l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel li ġej minn barra, Anke l-mod kif tidher, u din nieħu gost insemmiha għax hija xi ħaġa viżwali u napprezzaw daqsxejn iktar. Ġifieri fid-dehra kien hemm tibdil ukoll. Ekku, ekku.
Napprezzaw li l-morfoloġija tan-naħla Maltija, fil-fatt kienu jsemmuha n-naħla s-sewda, għax propjament din in-naħla tal-għasel Maltija hija għandha żaqqa sewdieni. Mhux b'dawk l-istrixxi sofor li tipikament naraw fit-televiżjoni li mingħalina hekk hija s-sura tan-naħal tal-għasel kollu. Mhux minn dan. Tajjeb, ġviri anka il-mod kif tinbidel. U tul is-snin ukoll, anke nitkellem ma' naħala ġviri, anka waqt l-istudju tiegħu tkellem magħhom. Qaluli, per eżempju, li raw naħal tagħhom qabad jisfar. U hemmhekk naraw indikazzjoni ta' dad taħlit li sfortunatament qed jiġri. Tajjeb, u il Ma dad taħlit isu ħagu l-avukat ta' xi ma jista' jaqfu ħadd. Issa, daw mistoqsija tajba għamilt Gabriel. U dik hija, fil-fatt, waħda mir-raġuni għax l-idea tal-inset nazzjonali ma naħsbux illi omna darba għodwa minnhom fost l-oħrajn u għedna taf xi tkun idea tajba illi konna l-inset nazzjonali tkun il Maltija. Din l-inizjattiva kienet kienet imsejsa fuq studju legali li għamilna u rajna li waħda mill-metodi sabiex din in-naħla Maltija tkun verament protetta b'mod olistiku tkun illi tiġi ddikjarata bħala nesset nazzjonali. Għalfejn inti saqsi? Għax b'mod awtomatiku, jekk inti qed tiddikjara bħala nesset nazzjonali, l-entitajiet governattivi qed jollula daqsxejn l-istatus għax issa di saret issa simbolu ta' flora u fauna. U ħajamlu kull mezz possibbli biex jiproteġuha. Fost l-oħrajn forsi anka di tkun diskussjoni li anka issir b'mod wiesa' fis-settur tal-apikoltura, nibdew nikkunsidraw illi jkun hemm dan il-benn li n-naħal tal-għasel minn barra ma jibqax jidħol għal raġunijiet li semmejt. Fosthom ewlenin huwa illi l-ewwel nies ħa niefqu dawn ir-riskji li għandna li jaf jidħol mard U dawn ġaġraw fil-passat, eh, li jidħol mart minn barra relatat ma' l-apikoltura, ġaġrat fil-passat. Fostom insemmu l-varoa, li kważi din jisa urdjena, li ovvjament xogħol urdjena huwa li tieħu minn nutrienti ta' naħal u din fis-snin design, fis-snin designijiet, għamlet ħerba sħiħa mill-apikultura Maltija, eh, ġifieri. Ehm, u hemm mart ieħor illi hemm madwarna li għadu ma daħalx, grazzi tal-la fil-gżejjer Maltin sissa, Imma kważi kważi qed nirriskjaw li dan il-Malta ta' bla jispiċċa fil-gżejjer Maltin għad-dannu mbagħad għall-prodotti li qed nieħdu min-naħla Maltija u ovvjament inkunu qed nirrovinaw ukoll din l-ispeċi li aħna suppost tant kburin biha. Aħna suppost kburin bil-prodotti li għandna, kważi kważi kif semmejt fil-bidu, din relazzjoni li hemm intima bejn in-naħla Maltija u l-gżejjer Maltin U xi drabi nkunu aħna stessi li qed intuha bis-sieq. Ekku, jista' jkun ehm, illi ir-raġuni għax inti semmejt is-snin design, eċċetra meta anki l-produzzjoni tal-asel żdiedet ħafna aktar tant li bdejna nimpurtaw in-naħal minn barra, probabbilment korreġini inti wieħed mill-fatturi kien l-effett tat-turiżmu it-turisti li jixtru l-għasel, mela allura jiena mhux sempliċement irid nipproduċi għasel eh, għal-lokalità tiegħi, għal dik il-firxa ta' persuni li huma klijenti għala tas-soltu, imma eh, f'daqqa waħda li jisser nofru ħafna iktar għasel eh, l-barrani. Jista' jkun li kien fattur dak li qed issemmi inti, imma l-iktar waħda li tissemma ovvjament għal din l-importazzjoni ta' naħal minn barra huwa Illi jien naħseb b'mod inkorrett. Ħafna min-naħħala jaħsbu illi biex taħdem bih u miegħu, in-naħal Malti hu daqsxejn aggressiv. Allura jgħidlek, jien mhux ħa nirriskja noqgħod itini t-Tingiż daw anke biex taħdem miegħu, allura iġibu naħal minn barra li forsi hu daqsxejn iktar komdu biex taħdem bih. X'nifhmu b'komdu? Komdu illi, pereżempju, mela, għax titieħu kollox f'kuntest din tal-aggressività. U din saru studji ġifieri illi l-aggressività veru forsi jkun daqsxejn iktar aggressiv in-naħal Malti. Ovvjament fil-kuntest illi dan huwa naħal. Rifless tal-personalità Maltija. Naqbel sekonda, nis-sekonda. Għax bħal meta aħna nkunu qegħdin moħlin fit-trafik fis-sajf u din tibda tqabżilna ftit taf kif. L-istess ħaġa naħal Malti. Dan huwa kreatura insett illi ġie mrobbi għal dan l-abitat ta' aks kollu. Umbat immur jiena, prożuntuż, noħodlu l-għasel, dak l-oġġett li tant ħadem għalih. Jiġifieri ċerta element ta' aggressività kważi kważi huwa understandable ovvjament. Napprezzaw ukoll li fl-imgħoddi din il-mitt ta' ħafna aggressività forsi kienet tkun daqsxejn iktar eh, eh, magnified, speċi mkabbra, mkabbra, xejn ekku. Għax kienu jaħdmu bil-qolol. Il-qolol dawk kienu qishom vażuni tal-fuħħar. Mela qabel ma kien hawnx kaxxi tan-naħal, ma kien hawnx il-beehives illi Imdorrijin bihom illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata l-prattika hija li inti trabbi n-naħal tiegħek fil-beehives. Fil-beehive kun hemm il-frames u hemmhekk inti jkollok il-kolonja, tajjeb. U anka biex taħdem biha l-beehive hija ħafna iktar komda, ħafna iktar iġenika. Fil-passat ma kien hawnx il-injam L-injam bħala materja prima vera kienet għolja, allura x'kien hawn? Kien jintuża l-fuħħar. Allura kien jintużaw dawn il-qolol li kienu strutturi jisom vażuni, tajjeb, li kienu mbagħad jitqiegħdu fil-imġiebaħ, il-miċbħa, apiary ehm, bl-Ingliż. U di bażikament imma sfortunatament li kien jiġri huwa li meta inti mbagħad ikollok bżonn taħsad l-għasel, mill-qolla tiegħek, titkissrilhom letteralment id-dar kollha tagħhom. Allura forsi tapprezza li eh, l-idea ta' aggressività ġejja minn eh, dol prattiċi antiki. Ikisser il-qolla?
Eh, mhux ikisser il-qolla, ikissrilhom id-dar li huma jkunu bnew fil-qolla. Allura tapprezza ovvjament meta nkunu qed naħdmu bil-kaxxi llum il-ġurnata m'hemmx għalfejn ittellef il-kolonja kollha, taf kif? Tiftħilhom, toħdilhom il-frames illi jkunu blasel u tħallihom hemmhekk. Tajjeb, imma peress li l-użu tal-qolla anke biex taħsad l-għasel kien daqsxejn iktar distruttiv, din l-idea illi n-naħal ta' Malta huwa daqsxejn iktar aggressiv allura ġejja minn hemm. Jaf ġejja minn hemm għandha l-għeruq tagħha hemmhekk. Allura issib naħħali li jgħidulek isma' ħa nimporta għamela naħal minn barra. Għax huwa iktar komdu biex naħdem bih. By the way imma, anka issa li kif tefaħħieli? Eh, rajtu li senta.
Eh, eh, eh. Anka issa ġiet ġifieri ikkorroborata minn studji xjentifiċi, li f'termini ta' produzzjoni, f'termini ta' reżiljenza ġifieri kemm hu kapaċi jgħix anke waħdu in-naħal, in-naħla Maltija fil-gżejjer Maltin dejjem huwa l-aqwa. U raġuni hija kważi eh, kważi sens komun. Jaf l-ambjent.
Eh. Għax evolva fil-gżejjer Maltin mod naturali. Jiġifieri, għas kien il-bniedem li għalmu evolva b'mod naturali. Tajjeb. Ġifieri, u l-idea li li kien hemm l-inset nazzjonali hija li kien hemm bdil fil-mentalità minn ħala wkoll Eh. għax ċert arfin sfortunatament naraw Ma li kienx hemm. qasna ħala ma jkollhom ċert arfin illi u anka fil-pubbliku in ġenerali illi illum il-ġurnata napprezza, ovvjament napprezzaw illi għandna għasel Malti. Imma għax mar- ma morrux iktar lil hinn. Għasel Malti magħmul minn naħla Maltija. Kemm ikun prodott iktar awtentiku, aħna li nafu u anke l-istudji li jgħidulek illi sottospeċi differenti anke tan-naħal ehm, jagħmlu għasel differenti. Jiġifieri ara kemm għandna nkunu iktar kburin dal-għasel li hu produċut minn naħla Maltija li tinsab biss fil-gżejjer Maltin. Ara, xaffarijiet speċjali, illi xi drabi mhux qed napprezzaw biżejjed. Debora żgur illi min qed isegwina bħalissa anke mill-kummenti eh, illi deħlin kont qed jgħid kemm qed jitkellem passjoni u bimħabba eh, fuq dan is-suġġett. U forsi ħafna għaqdiet eh, l-ikbar diffikultà tagħhom hija li jattiraw żgħażagħ bħal manna eżempju ċara hawnhekk għal bħala eżempju din illi verament f'dak li kont jagħmlu anke jekk hija ħaġa volontarja, mhm. ipoġġu qalbhom. Ġifier tisimgħu titkellem, jista' jitkellem jibqa' dej saħda, les kemm suġġett li jitkellem mhm. bih minn qalbu. Kif aktar aqdiet li jixtiequ eh, li jingaġġaw ħanajtek żgħażagħ magħhom fil-volontarjat jistgħu jħeġġu żgħażagħ. Jien naħseb first hand experience ġifieri kifet jitkellem sabi ħafna dilin tajjeb li organizations jużaw mhux jużaw fi sens japprofittaw minn żgħażagħ li qegħdin magħhom diġà li qed jagħmlu volontarjat biex huma wkoll iwasslu l-messaġġ tal-esperjenza personali tagħhom. U lum il-ġurnata nemmen li s-social media Ara kemm inger grupp fuq u ma xi kultant l-iktar mod aċċessibbli għaż-żgħażagħ hu jew xi reel jew xi TikTok jiġifieri tajjeb li naħseb ikunu preżenti hemmhekk ukoll organizations in terms of promoting what they do u biex jattiraw volontiera ġodda. Ukoll
Qegħdin tużaw il-mezzi soċjali? Ħafna nippruvaw ninvolvu ruħna għax ovvjament napprezzaw li jekk iridu eh, nkunu anka l-affarijiet li qed nagħmlu kif in-nies qed jirċivu dik l-informazzjoni permezz tas-social mhm. media. Eżatt tal-mezzi soċjali.
U huwa punt li semmejt inti verament sabiħ l-impenn tan-nies fil-volontarjat. L-impenn żgħażagħ la huwa suġġett. Naraw li anka fil-fondazzjoni u f'affarijiet ta' kulturali, ħafna minn nies huma nies ta' mezzeta jew saħansitra daqsxejn iktar beta abbanzat, ġifier anka mhm. fil-bidja u f'dawn f'serta setturi iktar minn oħrajn forsi naraw illi hemm nuqqas ta' impenn miż-żgħażagħ. U naħseb tajb li nżommu saqajna mal-art li Tajjeb li nippromotjaw l-attivitajt li għandna f'moħħna ma nkunu wkoll realistiċi għax iż-żgħażagħ bħal anka forsi nies ta' ikbar fl-età ikollhom il-life commitments tagħhom. Jiġifieri mhux jekk ħajtħu għal volontarjat ikollhom dik il-ħaġa biss, jiġifieri tajjeb li l-organizations jipprovdu kemm long term opportunities u anke forsi short term għax forsi dak li jkun ma jkunx jiflaħ iżom dak il-commitment jinnaf ta' sena, forsi għandu da' xar għandu naqra ħin fidejh sew tajjeb li l-organizations ikunu flessibli biżejjed li jipprovdu tip differenti ta' opportunitajiet għalli dak li jkun ma jaqtax qalbu milli jipparteċipa. Tieħdu volontiera magħkom intom? Konna għamilna fażi li nieħdu wkoll volontiera u ġeneralment l-idea tagħna huwa li nafdawlhom proġett, ngħidulhom isma' għandna din l-idea, din l-inizjattiva, Ħudu ħsiba minn A to Z intom. Mm. Eżin, aħna ovvjament ħasibuna mek pala support. Imma x'tafdaw. Mm.
Għax nafdaw, u isma, u għamezz kif anka il-mod personali jibnu daw l-skills li konna nitkellmu fuqhom. Eh, inti semmejta.
Punt ieħor, illi messaġġ li żgħażagħ issa dirett lilhom. Litteralment ma jibżawx jinvolvu ruhom. Ħalli jkunu jinvolvu ruhom jgħidu sma provajt u kif qalet Debra forsi mhux. Ekku, dan is-suġġett mhux għalija ħniprofa xi ħaġa oħra. Imma along the way it-talimiet tant ikunu siewja il-connections li tagħmel networking li tagħmel tant ikun worth it li mbagħad tħares lura u tgħid ma kienx ħin mitluf imma ħin li minnu akkwistajt dawn il-connections soċjali ġodda, ħbieb ġodda, skills ġodda, kwalitajiet ġodda, ġifieri. Aktar kmieni inti semmejt li ħafna min-nies fl-agrikoltura, fil-biedja, forsi llum il-ġurnata għandhom ċertu età, mezz'età, akbar, u fil-bidu wkoll semmejt persuna partikolari li għenkom u anke minn ftit riċerka li għamilt jien ukoll pereżempju rajtkom tagħmlu intervisti ma' naħħal li għandu ftit età mhux ħażin ukoll naħħal kombinazzjoni kont mort intervistah jiena lbist l-apparat mort man-naħa ġifieri Kif tara anki f'dan it-traġitt tiegħek f'dan kollu l-importanza ta' dawn il-valuri li tinsemmu, ma dawn huma valuri f'dan il-każ interġenerazzjonali li qed jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Prosit.
Jien naħseb illi mhux qed nagħmlu enfasi fuq dan il-punt biżejjed. Ehm, b'mod skjett, ġifieri b'mod da. Il-ħin jgħaddi, iż-żmien jgħaddi fuq kulħadd, u niġu nfittxu din l-expertise li għandhom dawn in-nies u ma nsibuhiex. Ġifieri qed nipprovdu avenues biżejjed biex dawn kif qed inti l-iskills interġenerazzjonali li per eżempju f'termini apikultura, ma ssibx biss li l-individwu jkun ehm, naħħal, imma missieru, it-tiju, nannu, ġifiri ara kemm snin ta' esperjenza individwu wieħed, mhux l-esperjenza tiegħu biss, plus li kun ġab mant nies li ġew qablu. Qed nagħmlu biżejjed biex daw l-skills. X'inhi anke bħala soċjetà ġifieri b'mod wiesa' x'inhu ma' prioritajiet illi bħala soċjetà qed nagħmlu. Ehm, f'termini ta' agrikoltura, per eżempju, qed nagħtu biżejjed ehm, inċentivi biex is-sena tal-agrikoltura tibqa' jew qed intuha bis-sieq. Eh, x'inhu ma l-prioritajiet? Inti taħseb li tintuha bis-sieq?
Bħala soċjetà b'mod wiesa, inħoss li xi drabi iva ntuha bis-sieq u anka ehm, l-iżvilupp li tara tgħid Meta tara li Ekku, ekku.
Apparti l-fatt li anke f'termini ta' produzzjoni issa dik fejn għandek medda għalqa f'termini ta' produzzjoni jekk ħadija ħadd tiżviluppa din mhux ħatibqa' tirrendi xejn. Tajjeb? Ħlief ovvjament il-flus li tkun għamiltha jekk biħħejtha, number one. Imma ovvjament tapprezza li f'din il-medda għalqa kienet forsi tissapportja familja ta' bdiewa, familja bidwi li kellu l-familja tiegħu. Ma ninsewx ukoll il-flora u l-fawna li kien hemm f'dik l-erja tal-medda ta' Għalqa. In-naħal qed jiġi affettwat minn dan l-iżvilupp kollu? Qed jiġi, qed jiġi affettwat. Huwa forsi wieħed mill-fatturi indiretti kif qed jiġi affettwat, imma jekk inti għandek insett illi biex jgħix għandu bżonn il-fjuri u dawk il-fjuri mhux issibhom. X'ħa nagħmlu? Jiena bħala naħħal. Eh, u l-frott, per eżempju. Prosit, is-servizz ekoloġiku li f'Malta noħduh for granted għadna l-lum il-ġurnata illi ma ssibx barra minn Malta ssir li kollok bżonn inti għandek għalqa mimlija frott Imma, minħabba pestiċidi, minħabba ħaġa jew oħra, m'hemmx biżżejjed dakkara biex dak il-frott jiddakkar u jiena jkolli frotta bħala bidwi. Allura x'nagħmel? Nikri s-servizz tan-naħal. Barra minn Malta. Barra minn Malta. F'Malta dik għadna ma narawhiex għax forsi d-daqs tagħna b'xi mod jew ieħor dejjem jirnexxielna Ndakru l-frott. Ndakru l-frott, ġifieri, imma rridu nersqu lej punt illi konna bżonn dawn l-affarijiet biex nieħdu azzjoni prekazzjonali biex ma naslux hemmhekk. U dik hi l-mistoqsija tagħna. Aħna bħala soċjetà fejn kif qed nimxu passi ta' mitigazzjoni meta tkun daħlet il-problema mbagħad nippruvaw nillimitawha kemm nistgħu, jew qed nieħdu ehm, prinċipji prekazzjonali biex anka nafu problemi li jista' jkun li ehm, Għax daqq problemi li qegħdin hemm barra f'pajjiżi oħrajn li ma naslux għalihom. U qed insemmu ġifieri għax aktar kmin nitkellmu fuq l-isfidi. Semmejna mela għandek importazzjoni. Importazzjoni li waħda primarja x'kif qed ngħidu taħlit. Jista' jkollok l-iżvilupp. L-iżvilupp li kif qed ngħidu. Xi sfidi oħra?
Sfidi oħrajn li pereżempju rajna b'sens wiesa' ġifieri tibdil fil-klima u li tajb insemmuha għaxija kurrenti u pereżempju issa da żminijiet rajna ftit xita, ma rajna eżin snin qabel fejn xhur ta' xitwa fejn suppost għandha dik it-tip ta' xita fejn imbagħad tara li ma jkun hemm rajna rek on record ġifieri snin l-moddija li għadhom kif għaddew li kienu snin niexfa. Snin nixfa xiġifieri, mela mhux ħajkbru flora. Dawn id-dakkara li għandhom bżonn jiklu minn fuq il-flora mhux ħajsibu ikel, plus ukoll naħal tal-għasel li minn nidu l-għasel illi mhux ħajkollhom biex jagħmlu l-għasel. In-naħħala mhux ħajkollhom prodott xi bieħu. Jiġifieri, f'kuntest ukoll illi again fil-klima ta' Malta l-iktar sottospeċi tajba biex tkabbarha f'termini ta' apikultura hija n-naħla Maltija. Għalfejn nafu li aħna għandna naħa Maltija tajba tant u jekk inti għandek bżonn tuża għodda li tiflaħ timmaniġġja dawn l-affarijiet, għalfejn ma tużax in-naħla Maltija mbagħad? Ehm, issues oħrajn ta' pestiċidi pereżempju. Hemm qed nieħdu l-prekawzjonijiet biżejjed fl-użu tal-pestiċidi, il-bdiewa huma marfin, in-naħħala huma marfin kif ħejrealizzaw lin-naħal tagħhom qed jiġu affettwati mill-pestiċidi. Per eżempju, il-Bal ta' Zunzan. Il-Bal ta' Zunzan hemm ħafna xi ngħidu. U ħafna.
Għax jaffettwa ħafna nies, ġifieri ehm, se nkun nifqu għal waqfa qasira għaliex inkella ħan niftħu eh, ktib ħafna akbar jekk naqbdu fuq il-bal ta' Zunzan. By the way, ikompli ma ftit ieħor, illum qed niddiskutu il-valuri tal-volontarjat, eh, il-preservazzjoni u l-protezzjoni tan-naħla Maltija u dak kollu li anki iġib miegħu dan is-suġġett u anki naraw is-sbuħija tal-agrikoltura u kemm ta' min napprezzaw il-bdiewa, ir-raħħala tagħna u t-tant u tant sagrifiċċji li dawn jagħmlu biex aħna jkollna prodott frisk u lokali. By the way, ikompli minn hawn ftit il-ħin ieħor. By the way, jippreżenta Gabriel Lija.
By the way, ikompli l-lum qed diskutu naħal u ħafna suġġetti eh, marbutin ma' dan kollu kif anki eh, interessanti wkoll li hemm żgħażagħ impenjati wkoll eh, f'dan il-qasam. Debora, forsi taqsam magħna inti bħala ħaddiema, ma' żgħażagħ youth worker, kienx hemm xi esperjenzi fejn iż-żgħażagħ għamlu volontarjat anki waqt il-ħidma tiegħek bħala youth worker u anki rajt bidla pożittiva fihom biex ninkoraġġixxu aktar volontarjat. Mela, l-Aġenzija Żgħażagħ toffri servizzi differenti lil żgħażagħ differenti, imma bħalissa qed involuta ħafna fil-programm tal-Youth Inc. li huwa Life Skills Program ta' tliet snin u kull sena ż-żgħażagħ jimxu ma' kurrikulum non formali. Bħalissa flimkien mal-kollega tiegħi, Kajli, nsellmilha minn hawn.
Nsellmula sewwa. Qed nakkumpanjaw iż-żgħażagħ ta' tielet sena u fit-tielet sena ż-żgħażagħ għandhom attività fejn joħolqu proġett soċjali flimkien mal-youth workers. U dal-proġett soċjali kien jinvolvi set ta' sessions ta' volontarjat, ġifiri flimkien għażilna identifikajna organizations fosthom Soup Kitchen, Community Police, iż-Żakk Malta u d-Dar tal-Providenza u fihom iż-żgħażagħ wettqu għadd ta' volontarjat ġifieri x-xogħol varja minn community work, jikinsu fil-ġonna tal-kunsill lokali, jaħdmu mal-community police, ġifieri daw kollha skills li Kieku ma kellhomx, kieku ma kellhomx l-opportunità ma kellhomx jinvolvu ruħhom fiha qabel. Kien hemm ħafna tgergir meta semmejt eżempju anke qabel li kienu jistaqsuna dan ħan itħallsu għalih, le, mhux ħan itħallsu għalih, imma ħan irċivu affarijiet oħra. Iġifieri anke wara s-sessions kien ikollna evaluation u reflection ta' kif tkun marret is-session. U jisu hemmhekk tidħol jidħol ir-rwol tal-youth worker fejn jgħin liż-żgħażagħ jipproċessaw x'dejjaqna, x'ma dejjaqniex, x'sejna minna ħjar darb'oħra, so forsi hemmhekk ikun hemm dik il-processing kif inħobbu ngħidu aħna biex ngħinuhom jifmu għalfejn għamilna da xogħol mingħajr ħlas. Grupp ieħor li bħalissa qed iwettaq xogħol volontarju huwa il-B Group. Dan il-grupp huwa. Mhux B naħla sewwa. Eh, insert pan intended. B E to B. Dan il-grupp huwa. Kienet ment to B ċerta.
Veru, veru.
Dan il-grupp huwa jikollabora mal-Down Syndrome Association Malta fejn kull nar ta' tnejn jiltaqgħu l-Aġenzija Zaza, daw il-grupp ta' Zaza, imma jnu l-kollega tiegħi Issa la semmejtu l-oħra nsemmi l-din, l-dajjen, nsemmi la minna. Nselmule.
Fejn jenu dajjen akkumpanjaw da grupp ta' zazax bi għad volontarjat bħalissa. Id-deċidejna li ninvolvu għan fil-volontarjat għax ħafna mid-drabi. Iż-żazax jilta' u l-agenzija zazax u jisu għahna xtaqna li dawn iż-żazax jintegraw fil-komunita u xsibna li permessa l-volontarjat tkun esperienza ħelwa fejn huma jaħdmu ma' nies oħra fosthom il-YMCA qed naħdmu ħafna magħha bħalissa u l-Mount St. Joseph ħa nikkollaboraw in terms ta' gardening. Ġifieri ż-żgħażagħ ikun qed jagħmlu xogħol volontarju magħhom. Hekk nemmen li minkejja iż-żgħażagħ għandhom il-passi tagħhom u forsi kulħadd hu differenti sakemm jaqbad ċertu ritmu, tajjeb li jiġu esposti għal din ir-realtà x'isu kemm ħaddum fil-babil tiegħek, ġifieri tajjeb li U kemm sabiħ anke li dawn il-laqgħat jibdew siru b'dan il-mod. Eżatt, eżatt.
Għandi mistoqsi għal Debora, xinu ma li tajjiet ta' zaza li ġeneralment. Fit-tielet sena ġvir l-axar wahda jek qed nifhem sew din. Ekku, tal-li d-dotin, l-Aġenzija Zaza toffri servizzi zaza bejn 13 u 30 sena. Imma dan il-programm partikolari tal jud dotin bejn 16 u 21 sena il-cohort jgħad. Ġvir daw iż-żazax ta' third years Għal minnu għandhom 20, 21 jew 19 skont meta daħlu fil-programm. Mhm. Forsi issa nkun hemm xi opportunità mela, eh, ta' kollaborazzjoni. Eżatt, kollaborazzjoni biex jiskopru aktar ukoll dwar in-naħla Maltija u anki dwar l-agrikoltura xi kemm qed jagħmlu xi xogħol. Fil-ġonna jaf huma mhm. wkoll tiltaqgħu. Forsi kellhom bżonn ċertu għarfien ta' x'għandhom jagħmlu. Interessanti.
Twajliet u ġuventur li Forsi naħseb preżentament, jekk forsi ovvjament intom l-rwol tagħkom, kemm ħadd gost nismek tgħid illi tipprovdulhom spazju riflessjoni. Illi huwa importanti ħafna. Għax drabi qisu
tant kemm minn ħaġa l-oħra li kultant jien il-kollega ngħidu dik ma minniex il-pro dik ma riflettejniex sew fuq, hemm bżonn nagħtu iktar spazju għalija għax taf kif isek ħaġa l-oħra jaf taħrab ċertu affarijiet. Forsi illum il-ġurnata naħseb ma jkunux konxi tal-impatt pożittiv li ħallew u l-impatt pożittiv li ħallew fuqhom dawn l-inizjattivi b'mod personali imma b'dak l-ispazju ta' riflessjoni li mhm. tipprovdulhom inti jaħsbu fuq iktar fid-dettal fuq dawn l-attivitajiet mhm. u l-frott li ħallu kemm għall-oħrajn Mod altruwist, ġviru għalhom infushom. Ekku. Kemm proġett sabiħ.
Din. Eh,
taħseb li l-Maltin japprezzaw il-patrimonju f'sens ftit aktar holistiku. Qed insaqsilek għax tinħas li inti patriot sewa. Nista' nirrispondilek bħal politiċi. Le, le, jiena. Jew nista' nirrispondilek mod skett. Mux Ġeneralment il-politiċi mod skjett iwieġbu. Eh, mela, mela. Wara li jdumu eternita jduru lek mal-lewza, uġek. Le, le. Ma mux bizzejiet naħseb dik il-risposta, mux bizzejiet. U iktar, iktar kem jaddi żmien u iktar kem innaqru minn din l-identità tagħna ta' Maltin u x'sawwarna. Ehm, iktar forsi, iktar, ara l-ironija fija, iktar kemm nitnaq, jitnaqqar minna l-identità eh, u dak kollu li għamilna Maltin, iktar nirrealizzawa illi jett mux jett nkunu bizzejiet konxi ta' nfusna bħala Maltin u forsi mux jett nieħdu eh, l-inizjattivi bizzejiet, l-inizjattivi tagħna personali u anka b'sens wiesa f'soċjetà ġifieri illi din l-identità tagħna li għandha bżonn nipproteġuha. U aktar kmin inti semmejt dawn ir-rabtiet bejn in-naħal u l-postijiet. U iva. anki mal-klim. Ma nafx għandek x'aktar eżempji x'taqsam magħna. Aktar eżempji, ehm, mela, li semmejt id-duqqajs u joffroħ, ehm, hemm ukoll imbagħad li wieħed tgħid l-espressjoni jaħsad l-għasel, ehm, Ġeneralment ukoll, side note, li fl-imgħoddi l-għasel kien jinqata' meta kienu għadu qed jitrabba fil-qolla nhar Sant'Anna, jidhirli li tiġi fis-sbatax jew għoxrin ta' Lulju. Imma l-festa ta' Sant'Anna kienet tradizzjonalment marbuta ma' meta jinqata' l-għasel. Tajjeb. Taf x'kienu jgħidu mbagħad? X'kienu jgħidu?
Għandna l-għasel.
Mhux hekk imma. Hekk kienu jgħidu probabbli, hekk kienu jgħidu. Jien naf ukoll ir-reġina l-ħaddiema tagħha il-bal tan-naħla mhux bal ta' żunżan, bal tan-naħla li huwa wkoll għax in-naħal nistgħu nsibuhom fi tliet kasti partikolari tajjeb. Għandna reġina, għandna l-ħaddiema u għandna l-bal, ir-raġel. Tajjeb, li da xogħol huwa li jgħammar ir-reġina u daqshekk. Dawk in-naħal tal-għasel li naraw fuq il-fjuri dakru Dawk huma kollha ħaddiema li xogħolhom huwa li jġibu l-nektar, jagħmluh f'għasel, inaddfu l-kaxxa, jitimgħu lir-reġina, inaddfu lir-reġina, inaddfu l-kaxxa, jekk jaraw forsi li hemm xi xaqq fil-kaxxa jissiġillawh b'dak li jgħidulu ż-żaftura, propolis bl-Ingliż.
Kemm hi kelma sabiħa żaftura.
Żaftura jgħidulha, iva, żaftura.
Jiġifieri again, terminoloġija oħra li nsibuha bil-Malti. U biex naqtgħu l-kurżità tas-semmiegħa tagħna wkoll għax aktar kmieni għamilna referenza għalih. Dan il-famuż Baal ta' Żunżan, Jabal. Jabal. Kif qed jaffettwa L-naħla Maltija wkoll. Ara, napprezz l-ewwel nies napprezzaw illi l-bal ta' Zunzan it-terminu xjentifiku għalih Vespa Orientalis, sewa dak huwa l-isem xjentifiku tiegħu. Vespa Orientalis. Huwa insett illi fil-gżejjer Maltin huwa indiġenu. Jiġifieri jinsab fil-gżejjer Maltin mod naturali. Jinsab f'Malta fil-gżejjer Maltin, fi Sqallija wkoll u jidhirli wkoll fit-Tramuntana tal-Afrika wkoll mal fin-Nord Afrika sewwa. Jiġifieri l-preżenza tiegħu fil-gżejjer Maltin huwa b'mod naturali. Il-Balt ta' Zunzan. Il-Balt ta' Zunzan huwa indiġenu. Ehm, tant huwa naturali illi f'kotba li kienu jieħdu rekords tal-flora u fawna, żgur qed imniżżel hemm ktieb jismu Red Book, insejt nista' ngħaddi l-informazzjoni tiegħu aktar tar. Red Book of Flora and Fauna ta' Malta. Sewa.
Ġifieri u dokumentat rekordjat li fin-1980s kien għadu jinsab f'popolazzjoni f'Għawdex kien ikun l-iktar popolari.
Fil-letteratura wkoll ma nafx qrajtu xi tliet saltniet ta' Ġuże Akulina. Akulina. Jirreferi wkoll karattru minnhom, tifel minnhom, jilab b'dan il-bal ta' Zunzan kien jorbot jorbtu ħajta miegħu dal-ball ta' żunżan u ta' tfal li kienu, prob ma kellhomx biex jilagħbu daw. U kienu jqogħdu jilagħbu ma' dan il-ball ta' żunżan. Ġifieri anke fil-letteratura ġifieri tliet saltniet minn għalija ġie ppubblikat fl-1938 minn għalija 38. Ġifieri kien ippubblikat dakinhar u anke fil-letteratura qed imniżżel tant kemm hu iktar, iktar evidenza li huwa naturali fil-Mużew tal-Istorja Naturali fl-Imdina għandhom kampjuni tal-bal ta' Zunzan li minn għalija ġew la naf mill-ħamsinijiet laqas fis-sebajnijiet. Imma ovvjament kienu jżommu rekords ta' flora fauna. Hemm il-kampjuni, hemm tnej minnhom żgur. Ġifieri napprezzaw li l-bal ta' Zunzan. Għandu storja wkoll f'Malta. U ġifieri u għandiġanu. Imma dal-aħħar snin jisu sploda. Issa dal-aħħar snin, possibilment minħabba tibdil fil-klima li qed naraw. Ehm, ambjent iktar niexef. Ehm, rebbija li forsi kważi kważi saret iktar jisa sajf. Allura li l iżidlu l-ħin fejn jista' jirriproduċi u jkattar. Sfortunatament ukoll illi antropoġikament, jiġifieri kkawżat mill-bniedem ukoll, skart organiku illi ma narmuhx sew. U dan bażikament jarah u jgħidha bufe. Jiffanga. Jiffanga bufe, bħalma nagħmlu aħna l-Maltin. L-istess jagħmel dal-balt ta' żunżan. Jiġifieri, anke b'mod konxju tajjeb illi narmu l-iskart bil-mod tajjeb. Mod responsabli.
Mod responsabli.
Jaffetu għamma l-naħla direttament u koll? Issa,
huwa insett li jiekol fuq l-insetti. Huwa jiekol fuq l-insetti l-ħaddiema tal-Balta Zuza. Fostom ukoll in-naħla Maltija. Tajjeb. Ehm, għalkemm napprezzaw, għalkemm fi meta ġiet iddokumentata n-naħla Maltija bħala sottospeċi unika ehm, fi xjenza, kien hemm miktub moċċar illi n-naħla Maltija għandha mekkaniżmi kif tipproteġi ruha kontra ehm, il-bal ta' zonzan. Ġi mhux qed ngħidu morru waqtlu l-bal ta' zonzan. Le, xejn għalhekk le, le.
In-naħla Maltija fil-behavior tagħha adattat ukoll għal bal ta' zunzan, għax ovvjament kienet tgħix miegħu, allura evolvit biex mhm. tikkumbattih tagħmel difiża liħ. Tajjeb, imma problema tant saret kbira issa l-popolazzjoni tal-bal ta' zunzan tant kibret illi bil-mod tagħha ta' difiża naħla Maltija u koll mhux qed jirnexxilha tlaħħaq ma' dal-attakk, ma' dal-assedju li sfortunatament qed jagħmilha dal-Balt taż-Żunżan. Jiġifieri napprezzaw ukoll naħħal li naf jiena jkollu 15-20 kaxxa naħal tal-għasel Maltin illi minħabba dil-problema tal-Balt taż-Żunżan inqerdulhom kollha. Mhux ċajta.
Mhux ċajta, mhux ċajta li inti minn għalik għandek il-bal, għandek għandek għandek il-produzzjoni tal-għasel, jiġifieri anke f'termini ta' sostenibilità l qudiem għas-settur apikulturali. Ejja jekk jogħġbok nagħmlu xi ħaġa konkreta. Eh, u dik qed twassalni għal mistoqsija anke biex nibdew nikkonkludu. Mod prattiku, anke minn qed jismagħna aħna X'nistgħu nagħmlu? Iva, nistgħu nitkellmu fuq kemm hi sabiħa għax żaqqa sewda u nipproteġuha, imma x'ħa nagħmlu bil-fatti? Mistoqsija importanti ħafna. Hemm affarijiet illi fiċ-ċokon tal-azzjonijiet tagħna nistgħu nagħmlu ħafna impatt. Ehm, per eżempju, illi fil-gallariji jew fil-bjut tagħna nkabru pjanti li huma ta' stok Malti li jħobbuhom id-Dakara per eżempju.

Herba naħa l-oħra. Ekku, herba naħa l-oħra. Imma diversi flora li nistgħu nkabru jinnaf, per eżempju l-klin, il-rosemary, ehm, l-ixka ta' Malta, t-tullira, dawn huma kollha pjanti li jinsabu fil-gżejjer Maltin u li huma tajbin għan-naħal. Tajjeb, ehm, għandna inizjattiva wkoll b'mod konkreta li hawnhekk anka naraw, sfortunatament, nkunu għaddejjin fil-rural u naraw il- mal-ħitan ta' sejjieħ Ħafna dal-ħaxix ħażin ngħidulu, l-espressjoni ħaxix ħażin li jkun maqtugħ. Tajjeb, għandna inizjattiva li qed nimbuttaw lill-Kunsill Lokali biex dak il-ħaxix ħażin, jiġifieri, fil-virgoletti, qed ngħidu lill-Kunsilli biex f'ċerta perjodu tas-sena għall-inqas iħalluh għal dawn id-dakkara fosthom in-naħla Maltija. U jien hawnhekk inħeġġeġ lill-kumment nies magħna biex jekk jaf li fil-lokalità tiegħu dal-ħaxix ħażin fil-virgoletti qed jinqata', ikellem ukoll il-kunsilliera tiegħu li jew is-sindku li fl-aħħar mill-aħħar huma r-rappreżentanti tagħna. Tajjeb, biex suppost kollha informati l-Kunsilli Lokali, tajjeb, imma għala le, anke bħala ċittadini kkonċernati mmorru nkellmu mal-kunsilliera biex tittieħed azzjoni mill-iktar fis possibbli biex anke din ir-riżorsa ta' ikel għalihom Tibqa' hemmhekk imqara għal perjodu tas-sena partikolari tajjeb. Ġifieri dawn ma kollha affarijiet żgħar. Ekku. Ħalli wieħed ikollu xtieli, fjuri, prosit insemmu xejjex. Punt punt ieħor illi dawn ix-xtieli li jkollna peress illi huma adattati għal kundizzjonijiet Maltin, kważi kważi għasem għalfej tintrabat tintriga li toqgħod issaqqihom ħafna mid-drabi. Għax eh, tant evolvew għal kondizjonijiet Maltin illi anka f'termini ta' maintenance m'għandekx għalfejn tqgħod tħabbel ħafna rasek inti. Forsi sakemm jikbru ftit minn sapling isiru daqsxejn konsolidati imma mbagħad forsi tħallihom għarrihom hemmhekk jibqgħu jgħixu. Jiġifieri anka f'termini ta' manutenzjoni. Ekku, huma pjanti li huma sbieħ xorta waħda, pjanti li jagħmlu fjuri, fjuri li joġbu li dakkaru l-naħla Maltija, U li pjanti li anka f'termini ta' manutenzjoni ma għandek bżonn ħafna. Għal-fondazzjoni, ehm, xi pjanijiet hemm konkreti u x'aspirazzjonijiet, ġifieri ħlomtu li n-naħla tkun inset nazzjonali wasaltu. Hemm xi ħolm ieħor? Mela, ara, ehm, per eżempju fil-viċin, fil-futur viċin, ġejna mistednin ehm, għal-konferenza barra minn Malta, għax taħsbux li din hija problema tal-gżer Maltin biss. Bħalma hawn naħal Malti, hawn naħal Sqalli, hawn naħal ehm, Grieg, hawn naħal ta' Spanja. Jiġifieri din hija problema globali. U ġejna mistednin biex imorru f'dil konferenza per eżempju biex naqsmu x'għamilna aħna fil-gżejjer Maltin, oħrajn naqsmu l-idejat magħna u hemmhekk kien hemm networking biex ovvjament. Dan it-taħlit.
Ekku, mod internazzjonali, jiġifieri. Ehm, palissa wkoll qed nagħmlu inizjattiva Illi ħadna fondi mill-settur tal-volontarjat, Small Initiative Scheme, illi qed nagħmlu wkoll kanzunetti dedikati lil udjenza daqsxejn iktar żgħira, ġifieri qed ngħidu minn etajiet ta' erba' snin sa tmien snin u qed nipproduċu tliet diski partikolari ħalli anke jkollna dawk l-interazzjonijiet ukoll mat-tfal. Mat-tfal? Mat-tfal ħalli anke minn età żgħira nibdew inrawmu fihom dawn l-apprezzament ukoll lejn in-naħla Maltija u b'mod wiesa' lejn id-Dakkara, l-ispeċi nazzjonali. Ġifieri dak huwa proġett illi ħadna l-fondi għalih u li qed naħdmu fuqu bħalissa. U l-ambizzjoni u x-xewqa tagħna hija illi għada pitgħada kważi kważi jiena nara illi jekk nilħqu li n-naħla Maltija tkun ikkonservata u protett għal żmien fit-tul, kważi kważi nistgħu nżarmaw aħna bħala fondazzjoni għax ikunu għamilni xogħolna. U la dik il-ġurnata tasal, tajjeb bħala fondazzjoni nxolju, għax letteralment ikunu għamilna xogħolna. Imma sakemm ovvjament naslu għal dak il-punt fejn in-naħla Maltija tkun għal-estekament protetta, ħanibqgħu nagħmlu dawn l-inizjattivi biex fosthom dawn l-engagements ta' arfin ħalli anka fl-udjenza u fin-naħħala u f'kull stakeholder li għandu xaqsam man naħla Maltija nkomplu nrawmu u nħedġu din. Sadattant id-daħdem daqs barħija bħali sewa. Ekku, ekku. Lili, grazzi ħafna. Grazzi lila, Gabriel, grazzi u koll il-Debra li asmet maħna il-xol u koll li jtamel ma l-Aġenzija Zaza, ferment prosit. Aw, għandahlu ko prezentatur, taħseb, eh, ġiviri, għax jinqala. Eh, vera, vera.
Mela, tajjar jena, Gabriel. Għanajd l-ewel darba għal. Eh, għalem xi vacancy għajdi. Ija, u passjoni kbira, eh, mhux biss għan-naħal imma anki jekk eh, għal-mod tajjeb ta' kif ikkomunikajna wkoll il-messaġġ u nħeġġu l-semmija tagħna wkoll biex jieħdu interess f'dan is-suġġett ġifieri morru fiċċu fuq din il-fondazzjoni. Fakkarna l-isem tal-fondazzjoni. Fondazzjoni għal-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Daqsxejn twil Imma ovvjament fl-isem fit-tilu tagħha tifhem għal xi aħna ġejna formati. Ekku, ekku.
U kif tkunu hemm fitxu RTK 103, eh, fuq Instagram tistgħu tfittxu 103 eh, by the way, u fakrukom ukoll dan il-programm tistgħu eh, issibuh mod digitali wkoll wara, ġifieri on demand fil tistgħu tidħlu kemm fuq Newsbook TV jew inkella tistgħu tidħlu sempliċi ħafna fuq YouTube tfittxu Newsbook Malta fis-sezzjoni tal-programmi. Tfittxu by the way tistgħu ssibu dan il-programm terġgħu tisimgħuh u anki taqsmuh moħrajn. Jiena Gabriel Lia, nirringrazzjakom u nagħtikom il-kumplament ta' lejla t-tajba.
By the way, jippreżenta Gabriel Lia.